Benny Mayengana Mr Post ti te ha ti ya ku nqa eMerve A eXilovani eka ntirho wa unveiling kumbe ntirho wa ku hluvula ntirho wa ku hangalasa nkosi laha ku nga ta ku karhi ku pfuriwa maribye um a hi khale Mr Post na Benny Mayengani va ha ku hlangana enkosini wa Buti Bartleys Mathebula. naswona hi vone vuxaka bya vona byi fika byi va kahle swinene lava nga tlhela va teka na swithombe swin'we kumbe lava nga tlhela va fika va teka na swinepe swin'we leswi nga fika swi hangalaka eka swiyenge swa mabulu ivi va vona va karhi va hlekelela swin'we hi ndlela yaleyo mara sweswi ni vona ingaku swi nge vi hi ndlela yaleyo leswi endlaku ni ku swi nge vi hi ndlela yaleyo i ku hi nga rivali leswaku hi siku ra vuntlhanu ra mhawuri album ya Benny Mayengani ya huma ene ha swi hleketelela leswaku eka album ya Benny Mayengani ku ta va ku ri na beef ende ha swi ta ku Benny Mayengani loko a beefa u bifana na Mr Post se hikokwalaho ka sweswo hi hleketelela leswaku Mr Post hi ku ku ta ku ri na tinghoma leti ti nga ta va ti karhi ti n'wi bifa kumbe nghoma leyi nga ta va khe n'wi bifa ka album ya Benny Mayengani A nge swi tsakeli ku tikuma a ri kusuhi na Benny Mayengani hi ndlela ya ku va va ze va tekana swinepe swin'we. Hi ku hi tsundzuka hi lembe ra magidimbirhi ma kumembirhi loko ka ha ku huma album ya Benny Mayengani ya Malambana ku ve na risimu ra Sivara na Dlidlimbeta ku vi na van'wanyana va nga tshama va ri tlanga kumbe va ri chayisa laha ku ri na Mister Post ku vi na nkandziyiso lowu nga tshama wu jikajika laha Mister Post a kombisa ku va a nga tsakeli ku va vanhu lava va tlanga risimu leriya laha a ri kona hikuva a vula leswaku ri vo ri tlanga hi mavunwa hi ku vona yena hikuva va ri na problem na yena se va tlanga risimu lera ku la ta n'wi twisa ku vava se hi vona ingaku na sweswiwani mr post hikokwalaho ka ku ku nga va na beef leyi nga ta va yi ri kona eka album beni mahingani leyi nga va ku yi kongomisiwe eka yena hi swin'wana swi nga vangaku leswaku swi nga humeleli leswi swi nga humelela enkosi no body batlesi mathewula swa ku va va hlekelela swin'we va teka swinepe hi ndlela yaleyo se vakulukumba lavambirhi hi ku vulavula ntiyiso ha swi tiva leswaku ri ve le ka mphikizano un'wana na un'wanyana u lava ku va muhluri ende hinkwavo ka vona a va pfumeli leswaku ri va hluriwa un'wana na un'wana u pfumela leswaku yena hi yena the best kumbe hi yena a tshamaka a hlulini so leswi swi endla leswaku ri hi vula leswaku ri eka ntirho lowuya wa mihluvulo kumbe wa ku pfula maribye hi ndlela yaleyo ku ta va na ku hambana na loko va hlangane enkosini hi ku loko va hlangana le nkosini a va nga yelangi ku ya performa kumbe ku ya nyanyula vaseketeri kumbe valandzeri va vunanga bya xitsonga a va yela ku ya va ya chavelela va muti kambe sweswi loko va hlangana va fanele va ya tsakisa vaseketeri va vona ene vaseketeri va vona va tiva leswaku va hisa lavambirhi a va kumani se va fanele va ya fika va tiyisisa leswaku vaseketeri va vona va kuma leswi va lavaka swona hi ku mr post loko u fika a ku e lembe leri hi nge tluriwi ma swi vonaka marito malama ma ya fika ma vavisa vaseketeri va Benny Mayengana na Benny Mayengana loko a fika kwa a ni tluriwe hi munhu hi ku yimbelela kumbe hi mina ntsena ni kotaka ku yimbelela marito malama ma ya fika ma vavisa vaseketeri va Mr Post se loko mi swi languta kahle mi ta swi vona leswaku ri va hisa lavambirhi eka siku leriyani a ni voni ku ta va na vuxaka bya kahle ku fana na leswi nga humelela le nkosini hi nga tlhela hi vula leswaku leswi nga humelela le nkosini a ku ri ku la ta bayizisa vaseketeri kumbe valandzeri leswaku va nga swi twisisi leswaku ku humelela yini kahlekahle eka vahisa lavambirhi hikuva hambi ku ri vona vaseketeri kumbe valandzeri va sale va hlamele leswaku kahlekahle vahisa lavambirhi vo hi phutisa kumbe njhani na hi ku hina hi tiva va ri ka beef mara se va karhi va hlekelela swin'we va tlhela va teka na swinepe swin'we hi ku endzhaku ka loko va ta va hlanganile va teka na swinepe swin'we le nkosini beni mayengani u vi a ya posta ka xiyenge xa yena xa mabulu a ku ngwenya na hlampfi swi hanya endhawu yin'we kambe ku na xin'wanyana xi hanyaka hi vutlhari se hi swinepe leswiya va nga fika va swi teka swin'we va karhi va hlekelela a hu mamisiwa rintiho kumbexana a hu phutisiwa leswaku hi hleketa ingaku vayisala vambirhi se va phahlelani mariyeta kasi bifi ya ha ri on exikarhi ka vona kambe naswona ku fika vanhu va hlekelela swin'we a swi bihangi swi kahle swinene hi ku swi kondlotela vun'we leswi hileswi hi la ta avelana na n'wina eka dilolostro youtube channel loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina